Ah, but jayuki hamiti ndaikubatai semunin'ina wangu chaiyi ayo mdhara usafarisa wanzwa here waindibata semunin'ina wako kupi hakuna mukoma anoudza munin'ina kuti rara wakasvinura Ko hanti ungori gadhi rangu here saka waida kurara pabasa? Ah, saka wanga uchida kunyebera ani manje apa kuti waindibata semunin'ina wako apa iwe wandichengeta sekagadhi zvako. Ah, but wangu iwoyo wakaita haiti uchaenda kugehena cheteyo. Ah, mukuona chii mdara chero ndakaenda kugehena kwacho ikoko ndikatanga kutengesa mvura ndinofa nemari kaini. Aiwe ja Ukraine ita semunhu mukuru mani basa kudya muminda yevanhu. Iwe mdhara urungotsamwa hako kuti ndakadya mukadzi wako ka but iwewo pawakaroora ndakakuti makorokoto ingawanuka ndiita nzi ndeedu tese inga haiwe ja ukraine kutseke wako wanzi here ah iyo mdhara ko kuti ndikunyepa here iyo shaiwe kana kudya mukadzi wako iri mhosva ka kana iwewo unotofirawo mujeri because iwe unodya everyday iyo ja ukraine usafarisa wanzi here ndokumamisa chibva panapa Iyo mdara iyo kwauda kundirova tanga unorova mukadzi wako first. Hapana asingazvizive kuti iwo mdara iyo unovhaira nebenzi mahara apo unorova futi nemukadzi. Haa ah, marombe munonetsa. Iyo mupane enda pazimutunzi uone kuti benzi rinotodawo masenzi nemunhu anotungamirira natenzi kuti ribve kumuzana hayi wawo masenzi kuti kudiko chasara kupfeka mapedzi haa jai ukraine ukuita kunhuwa nhamo mumwe wangu iwe handisi mumwe wako wanza herewe dena ndiri mumwe wako ndisina kupedzera imwe nhamo yangu pamukadzi wako haa iwe ini handina kana kufanana newe zvekuti unosvika parufo otanga kunyepera vanhu kuti ndinoimba Zita rangu remangoma ndinonzi Jayu King. iwe ukuona chii wakapusa wanzwa here iwe hauzivi here kuti vakadzi vanoda zvinhu zvihombe vanoda mhete hombe nzara hombe bvudzi hombe nehombe wanzwa here iwe chinhu chidiki chega chavanoda masiketi saka zvinobatsire chii izvo zvokutaura imi ndimi varume vano kuti nyadzisa imi munoita magame park emadora muburugwa ayo mdara unogona unenge ndikukunyanyira waize but ukuona chii Paya paya paunonge wakurohwa nemukadzi wako ko ukatiza uchitenderera chiuru vana wako wazoona kuti ari pamberi ndiani. Iyo mdara ufunga kuti vanhu vari kusubscribe paZimtunzi nekulike vari kulike iwewe hamaya vanoda inini wanza ja Ukraine kwete zvako iwe zvekutipfekera sutu nemalesi. haa sahwira wangu ka kamuvhairiro kaunoita nemari yemukadzi ka ndimi type yekuti makanhonga chisaga chematishu ka kungosura chete kwakutotsvangura haa imi mujamu kungondipopotera ka but hamutorina kana mukadzi wacho haa iwe mudara ina ndirori mukadzi muzimbabwe wanzo here munhu anokundwa rudo nehwiza iwe hwiza rinoti rakanakirwa nemurume rinotiza rakamubereka wanzo here iwe hey guys thank you for your support maiza kaepisode 2 kacho kari kuuya maiziva e, eh, ini ndoitwa jayo green ndochingowaisa waisa vanhu mugeto imomo maiziva e, eh, nasi dangomhoresawo ka mukoma ed momasara haa mukoma ed thank you for support maiziva don't forget to like this one futi haa tokuzivai